קורצע מעשה, איך האב געהערט פון די בעל המעשה אליין, מיר געבן מיר שיס צו מפרסם זיין, דערציילט אז זיי זענען טאקע געווען א חשובע איד געוועזן, זייער מקפיד געוועזן אויף שמירת עיניים אויף אזא פארנעם, אז די זון האט געדארפט מאכן א חתונה אין לונדון, די טאטע זיינע האט אים געזאגט, סתם די מאכסט חתונה אין די זומער קום איך נישט, און די עירפארט אין די זומער גיי איך נישט. סא ווילסט איך זאל זיין אויף די חתונה מוז עס זיין אין די ווינטער. אזא מין איד איז ער געווען. ער האט א מנהג אז ווען ס'איז געקומען חנוכה פלעגט ער אויסטון די גלעזער ער זאל קענען קוקן דירעקט אויף די חנוכה לעכט, די חנוכה לעכט האט דאך א געוואלדיגע סגולה. אזוי איז געווען זיין מנהג. דער זון זיין האט געזאגט, איך בין נישט געווען אויף די מדריגה פון מיין טאטע, קיינמאל נישט געקוקט אזוי אן די גלעזער אויף די לעכט, ווייל ער נישט אויף זיין טאטע'ס מדריגה. זיין טאטע איז נפטר געווארן די ערשטע חנוכה און ער שטייט ביי די לעכט און ער זאגט אז ער האט געקלערט ווי נישט די טאטע האט אויסגעטון די גלעזער וועט ער אויך אויסטון די גלעזער. איז ער געגאנגען און האט אויסגעטון די גלעזער, געלייגט די גלעזער אויף די זייט. לעבן לעבן זיין פלאץ ווי ער זיצט, און און שוין. דארט נישט קיין מינוט צוויי, אן אייניקל זיינער קומט אן, און ער זעצט זיך אוועק אויף די סיט לעבן דעם זיידן, און ער צוקראכט די גלעזער. איז דער איד זאגט מיר, איך האב באלד געקוקט אויף עטרה, גיב א קוק, מען טוט זאכן וואס מען האלט נישט דערביי. ער זאגט, גיב א קוק וואס געשענט, אז די אייבערשטער ווייזט מיר א שמים עס איז גארנישט. שוין, אזוי האט ער געמיינט לכתחילה. האט ער געקלערט, איך דארף ממילא קויפן א נייע פרעים. וועל איך שוין גיין צום דאקטער און מאכן נאך א פרעסקריפשאן. ער זעצט זיך אוועק צום דאקטער, דער דאקטער קוקט אים אריין אין די אויגן, מאכט א אונטערזוכט אים, און ער זאגט אים איים סארי סער, ס'איז זייער א פחד'דיגע מצב, האסט עפעס אין די אויגן, דארפסט גיין צו א ספעשעליסט. פון דארטן איז ער געגאנגען צו א ספעשעליסט, דער ספעשעליסט גיבט אים א קוק אן, און קוקט אים אריין אין די אויגן, ער זאגט אים, סער, האסט א פראבלעם מיט ביידע אויגן, די טאמער מען נעמט נישט קעיר דערפון באלד איז ט'ן גאנצן פארלירן די די ריה. למעשה האט ער געזאגט אז איך מאך יעצט די פראסידזשער אויף איין אויג און נעקסטע וואך איז סקעדזשועלד פאר פראסידזשער אויף די אנדערע אויג און אזוי טאקע האט ער ממש געראטעוועט זיין ריה. ער האט געמיינט אז דאס וואס ער וויל נוהג זיין זיין טאטעס חמלה ווייל אן אייניקל האט צובראכן זיינע גלעזער איז געווען א שלעכטע זאך פאר אים. זיי ממש פארקערט, ער האט זיך אונטערגענומען אז ער גייט טאקע קוקן אויף די לעכט און סאלעווע און אביסל אין דעם ענין האט די אייבערשטער אים געהאלפן אז ער זאל טאקע האלטן די רי און זען ווייטער.